Gwok tye nino mo ma bene co olo bene otemo bino ka yelli gwoko nyo nongo i kit yo me wil
Ber tutwal, mita joni dok odoco i dul nyuto me aryo, kun ma amito wacci ni ka ce inen pud pe ineno dul nyuto me acel, tim ber inyo nge neno vidio eni ni, cet ka icak nenone kede wek nongo okonyi ki niang jami mukene ma wan waloko ki nino matin-ni. An pud ladit ni Ben, atye ki omera ka ma. ma en tye dano ma tongo bene catte i distrik ma megwa me Gulu City-ni. Ci dong en oye me lok kedwa kun nongo en pe oparo pi identity ma mege. En owaco ni pire tek lok. En omito elok gire pien en pe dok etye ka myero bwolo ngat mo kakany ki nino ma tye ni. Ci amito amedde pud ki pwoyo in me kwanyo kari me ye me lok kedwa. Now atamo ni ikit me tekwaro. Gin ma nongo in icitimone-ni, ca mukene tekwaro pe cwako. Ma bene ca mukene ka ce jo ma gang botu gungeyo gwoki. nongo koni gitamo ni nongo myero gwoko nyo kit cik acoli mo tye ma myero kitim pien gin ma kama eni nongo pe gin mo ma nongo ber tutwal dok bene gwok nongo bedo aye ok pe angeyo kita nongo koni kiromo ketone maber gwoko nyo kiwacci konyo ki cira, tim ki cira nyo gwok pe angeyo kita koni nongo wun ma wutye ka kenyo wuromo konya i comment section kenyo gwok wek wuwac kit ma nongo tim eni category ne romo poto i iye nyo falling under category ma mene ci dong wun koni wubikonyowa i iye.

Dano odo ki paco bot Babawu. Polo tye mogo gwok nyig acel nyo aryo mo ma kadi ka ce nen kerone pe ento pud tye ki mar gwoko nyo nyo gwok cwinye leng ma pe dok nonei gwoko nyo romo bedo ki tam marac tutwal ka ce gwoki in ia icito gang meno gwoki cako yenyo kit yoni mo tin ki paconi ki gangi bene kadi ka bedi ki nino loka gwoko kabedo murumowa tye dano madwong bene pud gitye ka tongo yen ma nongo yene in bicamo kene mogo me poto. Ee, ginga gini eni, gitimo kwede ticca ka ma eno-ni. Ai, iwacci goro tye, ma goro eni ca gwok koni pe oye boti tiyo tic matek tutwal. Ento oloto ka in itye i gang ma nongo in ingeyo ni eni gang megwa, eni kakawa, olotti kit yo mogo ma gwok koni nongo iromo nongo yo-i kede cako gwoko gwok gwenigi, gwoko lee ki lee meno dok pe wimito tic matek tutwal itamo lakodi tam eni dong gwok.
An atamo bed ni aketo tic ento disappointment dong obea ki kamo madit aye adada ma wa i cawa ni ma abedo atimo wiya ocungo pud dong plan ma mega tye ni Acak wot i ca, ka ace i caro ace awaro gweni ki kunu ci abino acato i taun kany. Dok ka pe awaro kunu ka abino amiyo dok dano ma kany waro awara. Ki dong ayabo my own place ma nongo atenyo ngat mo bedo ka cat keny ma an ka awaro akelo en nongo bedo ngo ka dong nongo wawinye i wel ma nongo abiculo monthly but cene ma abedo ka genone ma dong kele dong wi ngat awic wa i cawa eni tye ma wiya ocung ma en bedo ngat ma bedo i civing cuk ma dong omiyo wagam cene lamego owacowa ni cene kikwaro ki i ot.
Cukke onongo kigwoko i ot? Before kong ba waco ni cene ni iketo tye i fixed account. Lee ta dok owaco wa eceno ki kwalo. So ka waromo tiyo ci itamo nongo ni imony wa yat ito ento dong itamo atama calo dano adana wakur eceno wa eni dong wa ikin dwe me aryo laro adek ni. Mono me mwaka en ma tye bino. Ee me mwaka obin yat bene. Ento dong gin aye dong anutu lee tinga an taun koz nongo kit abedo kede kit abajete kede weng. was to start that pien ni bene mito ayweyo pien bene aol bed tic ma atimo ni pe atimo ni myero na pien nongo ci akwalo gin moni pa ngat moni kit ma awaco before ni tek otherwise ci tye calo pote gi eni aromo cito atiyo but two o dong me par i nino pien kora me par romo so en disappointment dong aa i kenyo. Ok ma nyuti in ki komi bene onongo dong yub pe tye me a wek otim i eni nio. Mm. Meno cako olo to dong gin mo ma alic bedo ma nongo wiya tye settle. Ka wiya obinyamo nongo wiya obinyamo leka pi acar. Ok. Ok.
Ento dong disappointment oa ki ka ma wabedo ka geno iye ni, ka saving wa iye ni. Pe gire cen ma meg pa an kena, most of wan weng cok wa pyere i wiye. Ok. Mm.
So, ah, i. Iwaco ni gene itye i gurup, ee en ki i gurup kunu kono ki i kwo me megi ki dano ma nongo gitye ka kenyo bedo nining pien ni gurup meno ma wacako ni pe ni an kena wacako mostly ki sex workers
at least bedo ma wabedo pingo awaci ni kwo eni pe waromo bedo kite pi naka at least wanongo wunu saving mo at least ma ka mwaka otum Mwaka manyen nongo kineno wa tye mapat ki ngo ki wan aye waneno ni ngat pe cawa weng dong wakel lak idi taun eni dyewor ni be wa olo pien nongo watye racing kor wa ki mony ka gur ki lunek mogo ma woto idye wor kadi bed ki clients mukene bene ma wacito kwedgi pe yot. nongo kwowa tye under risk so kwo eni onongo ni pe waromo mere keken pi naka ci wabedo piny wa nongo ni myero wacak disappointment dong oa i bot ngat-ti ma owacowa ni cene orwenyo ka otyeko jungo wiwa ajunga ni kong wako wako wako lee dong waci cene orwenyo wako cene orwenyo dwe me aryo nyo dwe me adek.
Ento cik me gurup ma mego ko cik waco ningo? Ma kibedo ka geno gini enoni ma kikati ki lok-ki eno koni ngo ngo ni weny aa pe i remember nongo watye wa kwica ca Lama koni. nongo watye wa kunu an dong adok tung anongo dong ma feed back me cente ki weko ikwalo naka weko cente ki weko nongo gitye saving fixed account dok icako kwali ni ngat ki ngat dong ogang ma iweko eno dong gin ma wacci eno ci weko wakob wa idwe me aryo nyo itum me dwe ma cito dong wa idwe me adek dong en aye atye dong ma abedo ma wiya onyweno ni but my plan was to leave this work ok
ma nyuto ikaone ni gwok cene mo nyo capital-li mo gwoki. me temo nongone. Cene man in bigamo ni tam ni rom ciling adi? Cene man no I was to get no tye like something like ka pe 380 then 400 fix. Mo ma onongo in bigamo ki coki. Ka pe gwok ngol ma ki bene tongo ka cene ngo ki cene ngo ki ma ki tongo ki i wiye ni.
But cobi omyero nya anya.
Ki kwanyo ko cene pa lakan lim. Kimiyo ocene ma mege moni bedo tye. Ya, enoni gire kitimo. Ento ocene ma in iketo aketa ka icup omyero onya anyaya, pe dok bedo pien i kine kenyo bene dano odeno. O. Ocene moni ma nya ni, eni kiketo den pe pien mostly tye sex workers keken. Ki geno dano kit for that start eni teteke tye. Meno wa moko ni the money you save earn the money you will nga. i luget mapat ki moni ma kibene tongo kwede alip abic ki alip aryo ki moni ni ma itongo ki iwiye ni. Okay.
Alright. So waketo iwacci ni about 300 and what? 300 to 40 to, to 400. 400.
Now 300 to 400 eni iwacci ni ka ce inen nino mo ka inen eh, nino ma nongo oyubbe maber

Ci kit me kero kono kun wu managing nining pien ka gwok ca mukene gwok koni ka ca in icito ityek kero nino calo in laco me kobo ka mukene ni in nongo dok inongo kero i kwe gwok keti kine nongo gwok ogwenye kine ki dakika pyera adek pyera angwen keken.
Kero me pushing calo in laco pien ni nongo pe bedo yot tutwal wek in ia ka tic aka ini ka mapat dok icit dok ikop ka tye kadi ka dong bene mogo gwok ki dek nyo ki ngwen. An mostly
ka abicito winya wic ni hour ca abicel nongo kong amato kong ka nongo amato kong anyamo omira moni manok i wiye ci dong acito pe ange par pe ool. Libota atye ka oli ento kama atye ka oli iye nongo dong kongo bene tye ka tunya adunya dong ki iwiya meno dong cawa ni bene atye ka tyeko dog ticca atyeka. Ok myero akor ki wacci ni dwoko kero me co nio piny ci in dok itiyo kwede ni. Myero pe dwoko kare me co lubo gire kit ma remoni tye kwede pien ter dano pat pat kacalo drugs ma ineno dano tiyo kwede ni Yo ma gitero ki dano papatte tye. Mira eni an pe anyamo mira i bol gem, anyamo mira ki gene ki mulondo, pe ange ki nge lurono. Lurono ange. Ee anyamo mira ki lurono pien lurono have that power tye ki power moni manok ma medo kero ni ca ni. Okay.
Okay. Alright. Aya, gin na atye ka mito dok iye maber eni lok ka cene. en ma nongo gwok ka in onongo ni igam ca me cub pi oli weng lawang acel kine alip miya adek onyo alip miya angwen moni eno ma in i saving-ngi kiti ka in iyubo ni wotte o kulu kulu kulu ma in ibibedo ka wot bibedo ka gwoko ciling alip pyeraryo pyeraryo pyeraryo pi nino ducu ma nyuto ni cabit acel nongo itye ka tic ki ciling alip miya acel ki pyeraryo sorry miya acel ki pyerangwen ki pyerangwen miya acel ki pyerangwen eni ka in iwoto pi dwe acel. Nongo itye wa ki miya abic ki pyera. Ka iwot i dye taun calo i district kini. Kete ka in ibedo ka mede en ki wot ni ma nongo en wotti me catte eni in ibedo ka cokone i dwe acel acel acel ok i cabit acel acel acel in itye ka saving wa i wel me ciling alip miya acel ki pyera angwen ma nyuto tyen eno ni tyen angwen. nongo ocako i tika ki miya abic ki miya abic ki pyera abicel kong miya abic ki pyera abicel kakare kong
miya abic ki pyera abicel eni ka ce in ineno ni gin ma in itye ka aim-mi onongo tye i kine ka ciling alip miya adek ki alip miya angwen ma nyuto ka in igwoko cente.

Atwero wacci ni cawa kany jami ne bedo nwang tere season me kare dong aye nwang loyo kit most of dano kadi co wa mon weng gudoko ki to bad family gi kacamo ka remo later on gwok wa idwe me acel kene ki remo dugu and kit atwero wacci ni monday mogo ceng aryo mogo ceng adek awacci mogo ni the money ma itye kwede en aye wek dok iwot icore kwede. Dok iwot itico kwede. Calo ma en my big problem gina dong oneka ma dong o disappointing an weng dong kwici kwici ma dong o letting an down any cen icuk ma dong ki disappointing ki an ni cause all my hope tye kunu all my hope weng dong tye kenyo pienni bajetta weng dong naka bajet engo kit ma abibedo ka tic kwede kit ma abinongo ki cente weng infact wa gin me cato gweno ni onongo dong awanga tye bene nyo kombeddi weng tye tye tye gang bota akano dong i ka ma i wanga iye ni tye gang bota awanga tye size ma. Okay okay now in dong imanyori tyen lokke ni In ibibedo ka gamo gweno cato mukene bot luelwu, mukene in iwango awanga? Ung, mukene pe awango awanga. Ok, in Ngat mo in mere bedo ka dong ticci me catone cat. makwo, like ka an acito acaro, agamo ka ma laego-ni-ni, Mm. agamogi i ciling ka i caro mogo alip abic abic, abino i taun kany acato alip apar aboro-gi. Abino acato alip apar aboro ki dong wel atidi mogo alaro wel deyo apar abic. Ah, at least aneno ni kenyo nongo abinongo ba goba moni. Pien nongo pe abibedo ka gamo nying nyig gweno acel keken ma Kakare. obingo- obimiya loss transport me longe-ni. Ah, wa moki, aketo contract-ta. Pol ca nongo ngat ma angeyo tye ma ka agoyo cim acwalo i cen ma ka man en coko wiki gweni eno ni keta i mutoka then I pay the transport from here ki dong nongo acwalo ki balca pa ngat moni eno ni eno all those my budget ma nyutti kenyo but angolo angola ma ongole eni dong to disappointing and kucu kucu kucu kucu kucu wek wa can kit abuto par nino wek kit acit wa i town to nipar nongo cene pe anongo wiya onywene o kwici kwici kwici kwici. Ok.
Mm. Alright. Uh, i kit gwoko nyo kit ma nongo iwa icwec iti kede kit ma bene nongo nen kede. Mm. Um, angeyo ni caa mukene romo bedi ti ka in igwoko nyo i rukke wa bene maber ma nongo kidi wor gwok nyo ngato mo nongo pe romo poko in maber tutwal ka gwoko nyo in laco nyo in dako gwok tye nino mo ma bene co olo bene otemo bino ka yelli gwoko nyo nongo i kit yo me wil